Illum imissna ngħaddu għal rokn oħra marbuta mal-isports. Din id-darba l-isnooker. Din il-logħba tmur lura għas-seklu dsatax u taf il-bidu tagħha lis-suldati Ingliżi ġewwa l-Indja. Minħabba l-oriġni partikolari tal-isnooker, ftit jafu li għandna għadd sabiħ ta' kliem u espressjonijiet Maltin marbuta miegħu. Tħajjart niġbor l-espressjonijiet tal-isnooker wara li fl-2014 iffinalizzajt ġabra marbuta mal-futbol. Minn hemmhekk kien hemm xi ħbieb tiegħi, nies tal-familja li ħajruni niġbor issa espressjonijiet marbuta ma' sport ieħor u tħajjart. Barra minn hekk kont midħla wkoll tal-isport, dilettant tiegħu u għalhekk sibt aktar faċli li niġbor dawn l-espressjonijiet. Din il-ġabra mhijiex finali. S'issa ġbart madwar 300 espressjoni u jonqosni iktar li nikkategorizza dawn l-espressjonijiet. Li għandi f'moħħi huwa li ma nagħmilx lista alfabetika tal-espressjonijiet marbuta mal-isnooker, imma naqbad kategoriji u l-espressjonijiet nitfagħhom taħthom. Biex nagħti eżempju, pereżempju nistgħu ngħidu li ġbart espressjonijiet marbuta mal-kolp. Ngħidu aħna kolp difensiv jew kolp offensiv. li huwa dak il-korp li persuna jagħżel illi jattakka jew jiddefendi, flok jagħżel illi jagħmel xi ħaġa partikolari oħra. Jew ngħidu aħna korp fuq jew korp taħt. Huwa dak il-moviment tal-plejer illi jagħżel illi jolqot il-bajda fuq jew inkella jagħżel li jolqot il-bajda taħt. Tolqotha fuq il-bajda biex tkompli miexja, waqt li tolqotha taħt biex inti twaqqafha ħesrem jew inkella tiġbidha lura. Espressjonijiet oħra marbuta ma' kategoriji oħra huma l-espressjonijiet marbuta mal-maskla. Ngħidu aħna tah maskla jew inkella lagħab għall-maskla. Però tajjeb illi nippruvaw nispjegaw xi tfisser maskla għaliex din ma tfissirx dik li tintlibes fil-wiċċ, imma fl-isnooker maskla hija meta plejer avversarju ma jkunx jista' jara l-boċċa li jrid jolqot, u hemmhekk ngħidu pereżempju qiegħed maskla jew tah maskla. Espressjonijiet minn kategoriji differenti li nistgħu nsemmu huma espressjonijiet marbuta mal-ħomor jew inkella mal-ftuħ. Ngħidu aħna baqa' l-ħomor jew inkella fetaħ il-ħomor, illi tintuża meta pereżempju jkun hemm il-plejer illi jagħżel illi ma jiġix għal ħamra partikolari, imma jkisser il-ħomor li hemm biex ikollu aktar alternattivi biex jiġi għal xi waħda partikolari, għal xi ħamra partikolari. Eżempji differenti li nistgħu nsemmu wkoll marbuta mal-isnooker huma dawk l-espressjonijiet li ġejjin mill-Ingliż, bħal pereżempju cushion, frame, jew ngħidu aħna century u half century, kollha huma espressjonijiet tekniċi illi Il-Malti ma ħassx il-bżonn li għandu jagħmel tiegħu. Forsi għal Cushing nistgħu nsemmu l-kelma mantunella, imma meta bdejt nirriċerka bdejt nirrealizza li ħafna plejers tal-isnooker ivarjaw, daqqa jgħidu Cushing u daqqa anke saħansitra fis-sentenza ta' wara jużaw il-kelma mantunella. Espressjonijiet oħra li nistgħu nsemmu huma dawk l-espressjonijiet marbuta ma' xi idjoma jew inkella ma' xi metafora fl-isnooker. Ngħidu aħna Qatel il-bajda. Xi tfisser qatel il-bajda? Qatel il-bajda hija meta l-plejer jagħżel li iwaqqafha kompletament. Jew inkella imewwitha l-bajda, ara espressjoni oħra li tfisser bħalha. Jew imbagħad insibu espressjonijiet bħal pereżempju ħeba l-bajda. Ħeba l-bajda ma tfissirx li qabadha u tefagħha xi mkien ieħor. Imma tfisser illi l-player ma setax jara l-boċċa illi se jilgħab fuqha. U għaldaqstant ngħidlu ħbijielu ara, ħeba l-bajda. Espressjoni idjomatika oħra ħelwa hija araxha. Araxha l-istess hawnhekk m'għandhiex x'taqsam mal-fatt li tgħarax persuna biex iddaħħu, imma araxha fl-isnooker tfisser laqat il-boċċa bil-fin, bil-fin imma ħafna, bil-kemm bil-kemm issa,